tondũ andũ amwe me mĩario- mĩario mĩũru mũno na angĩ macutukanagia andũ kũringana na mĩũmbĩre yao kũrĩ magũcutukana- magũcutukania mũndũ tondũ nĩ mũirũ angĩ macutukanie mũndũ tondũ nĩ mũtungu na ũndũ ũrĩa kũrĩ nĩ atĩrĩrĩ thĩinĩ gũtirĩ mũndũ wombirwo arĩ special gũkĩra ũrĩa ũngĩ ona thĩ ĩno ya mwathani ngwĩre gũtirĩ mũndũ wa bata gũkĩra ũrĩa ũngĩ na tiga nĩ andũ maugaga ũhoro wa ũthaka rĩ ona mũthũngũ augire beauty lies in the eyes of beholder nĩ kuga atĩrĩrĩ ũcaka ũkoragwo maitho-inĩ ma ũrĩa ũrona andũ acio ngai ombire marĩ araihu rĩ nĩ oĩ gĩtũmi gĩa kũmomba marĩ araihu tokoiria mombaga nĩgetha marutagĩre andũ arĩa akuhĩ ngũ- ngũitara na wacio wonaga ta marĩ aceke kana ahĩnju ũguo mũkiugaga rĩ nĩ kuga no korwo ngai amahonokirie gĩtango kĩngĩ gĩkoragwo kĩroko gĩa gũteng'eria rũhuho ũracemania na andũ njĩra ĩno mateng'erete mateng'erete ũkoria mũndũ nĩkĩ kĩanga nĩ gũcina maguta mũndũ ũcio mũceke ndũrĩ hĩndĩ ũkamwona agĩ- akĩhũmahũma kĩroko atĩ nĩ gũteng'era ona gũthiĩ gwake tu nĩ kũiga ineti na tũmaguta tũrĩa tũ- tũngĩgĩkorwo tũgĩkĩrakĩrĩte ũcio agakĩhurũkio na njĩra ĩyo na reke ngwĩre gũtirĩ kĩndũ kĩega atĩ gĩkagĩra gũkĩra kĩrĩa kĩngĩ ta rĩu mũndũ ũrĩa ũkoragwo arĩ mũcekeri kũngĩũka kĩhuhũkanio rĩu tani njiguaga ngĩererio nĩ rũhuho ũguo no njĩkĩrire mahiga mũhuko nake ũyũ mũtungu tũngĩingatithio twĩ tũnyaricio nĩ ngui Nĩ ũkuona hihi kamwanya karĩa karĩ ho kangĩkorwo ge gaceke. Niĩ ngũingĩrĩra kamwanya-inĩ kau. Nake we mũtungo tigwo agĩcũgũnwo nĩ kĩ? Nĩ ngui. Nĩ tondũ wa rĩrĩ, o ũndũ o ũndũ wĩ wega waguo na ũru waguo. Na gũtirĩ mũndũ ũtarĩ kawonje gake. Njoke ngwĩre atĩrĩrĩ, ũcaka ũyũ ũiguaga ũcaka ũrerwo nĩ andũ rĩ, ndigwĩciria ũrĩ wona mũcũngũ aumĩte mũrĩmo agoka atĩ oka Abirika kuona atĩ mũndũ tondũ nĩ eragwo nĩ mũcaka. nĩgetha ona wone gũtirĩ ũcaka ũrĩ hau tondũ azungu mokaga kuona ngorira magoka kuo- gũka cipansi na ingĩ ciĩtagwo wacogo kana ngĩrĩ na ingĩ ciĩtagwo nguo na mamba nyamũ icio cingĩtaranĩrio harĩ nyamũ iria thaka no rĩu rĩ nĩwona mũndũ are- areira mũndũ akenyara nĩ tondũ nĩerwo nĩ mũthũku gũtirĩ mũndũ mũthũku kana mũthaka wakorwo wĩ mũraihu bainda nĩ kũrĩ we wakorwo wĩ mũkuĩ bainda nĩ kũrĩ we wakorwo wĩ mwerũ ona ũngĩerũha atĩa reke ngwĩre ndũngĩmũrĩkĩra arĩa angĩ ta riũa onawe no ũrĩbataraga riũa na no ũrĩbataraga thitima gwaku ona ũngĩkĩira atĩa rĩ ndũreke ngwĩre atĩrĩrĩ ũca- ũirũ wa kĩratũ nĩ ũcaka wakĩo na rekei twendane na tũcayanĩrĩre tondũ wa rĩrĩ icuothe twarehirwo gũkũ nĩ ngai ena gĩtũmi na reke ngwĩre wona mũndũ nĩ arathimwo kenerera kĩrathimo kĩa mũndũ ũcio tondũ nĩ kuga atĩrĩrĩ wakorwo nĩ kĩndũ arahoyaga na nĩ aheo rĩ nawe no ta kĩndũ kĩu ũrendaga rĩ mũndũ ũcio ndakĩhera raini-inĩ gũtirĩ raini njũru ĩgĩthiĩ tiga ya cindano ningĩ ona ya cindano ĩngĩgĩconga rĩ gĩciwega igĩciyange na ithuĩ tũingĩre kwa ndagĩtarĩ tũthecwo tũinũke Ũndũ ũrĩa kũrĩ nĩ atĩrĩrĩ, andũ nĩ matige gũkanĩrĩra, andũ nĩ matige gĩcambio, andũ nĩ matige kũnyararana, ĩĩ nĩ tũtigei kũmena na tũhũ nĩ ũndũ wa maũndũ ma gũkũ thĩ ma gũthira. Reke ngwĩre, ũndũ ũrĩa kũrĩ nĩ atĩrĩrĩ, ithuothe tũmbĩtwo nĩ Ngai arĩ na gĩtũmi. na hingo yothe mundu ucio urona uranyarara umuthi rucio no aguteithie muno ni tondu wa riri gutiri gitatuire kiria kingi ine ningi ri ungigitiana maundu maria wi namo ri ati anga ndi na ngari nene anga ndi na ndi na nyumba nene undu uria kuri ni atiri ithuothe tũigananĩtio nĩ ngai tondũ tũgĩthiĩ toro gũtirĩ mũndũ ũciaga na ngari tũciaga na magũrũ ũndũ ũrĩa wa ma nĩ ũcio ĩona kana mũndũ agĩgĩciĩ bata ũkaigua mũndũ arurumia ngari akauga atĩrĩrĩ ndathiĩ kahinda na kĩ na ngari ithuothe we walk to the toilet we walk to the bed gũtirĩ hĩndĩ mũndũ ngai nĩ oĩ ũrĩa ekire nĩgetha igananie maũndũ mamwe na reke ngwĩre mũthenya ũrĩa tũkauma gũkũ thĩ tũtigacirithio na indo iria twahetwo nĩ ngai tũtigacirithio atĩ na wahanaga warĩ mũtungu tũgacirithio na maũndũ marĩa twekire gũkũ thĩ na nĩkĩo kwainirwo atĩrĩrĩ kira mũtu atautukua mũzigo wake mwenyewe Utalipa ulivyotambika, ujione wajindanganya. Mundu waivime kazi yake mwenyewe, uzime wira wakule urutagira Ngai uzime maundu maria wikaga wi guku thi tondu ithuothe nitukagomana mbere ya Ngai tucokie kiuria na gutiri mundu wombirwo ari mwega gukira uria ungi ndakwira uguo nawe wiritwo ni andu anga ũhana ũtariĩ tiga gũkua ngoro wĩcikagĩre atĩ nĩ nĩ njũĩ macĩna nĩ irio cia mũgendi kaĩ wakĩrirwo rĩage macĩna na gĩciko ningĩ rĩ aya marakwĩra ũ- atĩ anga ndũngĩtoria rĩ kaĩ arĩ- arĩ o ngai ũndũ ũrĩa kũrĩ nĩ atĩrĩrĩ ithuĩ tũtoragia nĩ hinya ũrĩa umanaga na thĩinĩ witũ nĩ tondũ ũngĩeterera opinion ya andũ Opinion ya andũ tiyo ĩramata. Nĩ ũrĩa Ngai arakwĩra. If God says you are conqueror, you are conqueror. Ngai auga wĩ mũtoria, wĩ mũtoria. Ũguo ngũmũtiga ngũmwĩre atĩrĩrĩ. Hĩndĩ ciothe tigaga gwakanwo nĩ ngoro nĩ maũndũ marĩa andũ maragia. Nĩ tondũ ũngĩthikĩrĩria maũndũ macio ma andũ, wahota kumagara na ũthiĩ biũ bũrũri ũtagacokwo na nĩkĩo mũini wa rwĩmbo ũrainire atĩrĩrĩ na rĩkorwo ndimacaguta ndukura ingĩũmbũka ngahurũka gewerũ-inĩ kaba kwĩhuragĩra ndĩ werũ-inĩ gĩcũnũ-inĩ kĩa gendi gĩtarĩ ahiũrania ũguo gũtirĩ mũndũ special gũtirĩ mũndũ mwega gũkĩra ũngĩ ũrĩa ũngĩ gũtirĩ mũndũ mũceka kũrĩa ũngĩ nĩ tondũ arĩ twombirwo ithuothe na mũhiano wa ngai god bless you ngai aragwĩka wega mũno na ndũkainainio nĩ mĩario ya andũ nĩ tondũ you are fearfully and wonderfully made kwaheri thank you